Salam mähriban dostlar, eziz ildeşler. Inşalla hal-ýagdaýlaryňyz gowudyr. Ýene-de bir şenbe gije hyzmatyňyzda bolaýyn diýdim. Şu wagt men özüm öýdenem daşda, biraz uzagrak ýerde. Onda-da şol Şenbeden şenbä garaşýan dostlar bardyr, şolar üçinem bolsa bir görneýin diýdim. Taryhy gürrüňler bolmasa-da, garaz, bir zatlardan, peýdaly zatlardan gürrüň edip geçeris niýeti bilen hyzyňyzda bolaýyn diýdim. Şu gezek şol daşary ýola çyksam-da. Magtymguly kitaby-da ýanyma aldym. Ýe bolmam bir sany goşgy okarys diýdim, ýagny gürrüň-de bolmasa, boş geçirmäýeli diýdim. Salam gadyrly dostlarym, salam. Baryňyza salam aýtýan. Hawa, Magtymgulyň goşgularam bar, ýöne şu wagt bilýäňiz Eýrandaky ýagdaýlar-da gowy däl, Mähsa. Emin idim Pamil şu Mähsa diýen bir gyzy şol saçy görkezip, saçy görünýär diýip, o pahyry şol zada çekip, ýaňky nerwointizamin otady horlap, urlup, iki-üç gün şu taýda tutup, gaty-gaty urlan bolmaly-la, o pahyr-da etiraz edendir hökmän, soňra öldürip ony, jesedini bimarystana iberip, Şeýle, aý özi meriz diýip, öz keselçiligi bar ýaly görkezjek bolýarlar. Ýöne o gyzyň hiç bir keselçiligem ýok, meriz-de däl. We bi derek pahyr jan berip gidýär, ene-atasynyň ýüregini ýakyp gidýär. Şol üçinem Tähranda-da millet bir tobar aýaga galyp dur. Kürdüstanda-da şeýle, gyzam kürt bolmaly. Birinjiden ol pahyr ýaş gyz, masum gyz Allah rahmet eýlesin. Ikinjidenem bi derek haýwan sypat ynsallar bi derek zatlar üçin milleti öldürýäler. Adamlaryň janyna erzişi ýok bular üçin. Ynsan haklara hiç adamyň janynyň erzişi ýok. Ondan soň edenlerinden soň etjeklerini edenlerinden soň näme diýäler, äý amerikada da adam öldürýän. Hä, palan ýerde-de öldürýär. Garaz, siň bilen siziň etýän işiňiz bilen Amrikadäki, başga ösen ýurtlardäki bir derejede däl. Ony açyklap içine girmäýli, ýöne gaty gynandyryjy ýagdaý. Ýöne men şu taýyna düşünemok. Bir tarapdar dinda La ikrahe fid-din diýýär, ýagny dinda mejburyýet ýok. Her kim ynanýan bolsa etmeli-la şony. Ynanmaýan adama bir mejburyýet ýok. O bir tarapdan-da görýäs şu yslam dini diýip gurulýar, jumhuri yslamydyr, o talybandyr, daişdir, näme nire bolsa hemme zady zorla etdirýärler. Şulaň özi dine garşy dälmi şu hereketleň özi. Özlerem ahun, alym, dini bizden gowy bilýän adamlar ýöne zor bilen etdirýärler. Diýmek bu arada bir zat bar. Gatym garymlyk barda. Özlerem düşünmeýän bolmaly. Indi oň ýene-de başga sebäpleri bar-da, ýöne olar-da girjek bolsaň özi ideolojik gürrüňler. Ýöne men şuny gördüm. Iň gowy din ýöreýän ýurt, ýurtlaryň biri diýäýin-la, Türkiýe. La ikrahe fid-din Garaýşyndan seretsek Türkiýe gowy. Mejburyýet ýok. Isleýän meýhanasyna gitýär, isleýän metjidine gitýär. Ryýa ýok. Ýüreginde bar bolsa Allaha ýeňilýär. Islese-de gidýär işşegini içýär näme bolsa şol näme pohy bolsa bolýar. Hiç kim zorlamaýar. Şol üçin Bir momin bolanda, musulman diýende çyny bilen musulman. Aldatmaja däl-de, ryýa däl. Ynanmaýan-da, gorkusy ýok, ýa bir režimden gorkup, ýa bir hakimiýetden gorkup, özüni gowy görkezjek bolup, ýa istihdam boljak bolup etmeýär-de. Şol üçin juma metjide men barýan-da, juma namazy zadyna-da goşulamda, adam syganok metjide. Metjidine adam syganok. Näme, ynanyp gelýän adamlar özleri-de. Emma o tarapdanam her kim isleşi ýaly ýaşaýar, şuny aýtjak bolýan-da, La ikrahe fid-din. Aýetullah Beýat Zenjani diýen biri-de edil şu jümläni aýdypdyr. Men habarlarda okydym, Dynda mejburyýet ýok, zorlama ýok, bu Geçdi Irşadyň etýän işi kanuny-da dogry däl, ynsany-da dogry däl, dyny-da dogry däl diýip şuny ýaly gürrüň beripdir. Men şol ahuna berekella berdim dogrusy. Aýatylla. Diýin tanaýan adam şony ýaly. Hala ke waridi din şodid baýat gawanine din gabul korit. Karşynas. Hop, men dinden çykjakda onda näme? Onam baryp öldürmeli. Mola het boldy diýip. Bolmaz a ol. Hawa, bu gabulnakerde has ýaly, sen gabulnakerde-de ýol berilmeýär-ä. Aý, bolýa, ony ýaly bolsa, men-ä çykjak gerek-ä şu din diýse, onam baryp öldürýärler-ä. Hany ol adalat? Birden nirde ýazýar şol din kabul edilenler üçin diýip, her kim özünden çykarýar kellesinden. Kuranda yok zatlarda näme şu özüniňkini dogry etjekda tefsiri şol. Her kim öz Allasy bilen. Seň Kyýamat gün näme üçin goýlupdyr? A onda bu gün eger kyýamatda öldürjek, kesjek bolsaň kyýamat gerek däl a onda. Şu günden kesiber da kyýamaty goýuber da şu günden. Ynsanlara diňe ýol görkezýäň. Bu ýoldan gitseň şuňa, bu ýoldan gitseň muňa barýaň diýýän. Sen kim maňa gelip, sen şony ýol görkezjek, sen kim? Sen özüň hem bir şuny ýaly günäkär adam-a. Özüň hem ýaşaýşyňda köp ýalňyşlar bar-a. Halky tutýanlaň özi köp ýerde näme etýanlar habaryňyz barmy? Wa izan kin jelve der men mehrabu men ber mi konant çon bi halwet mirewen dan kari diger mi konant diýe wa eki gadymdan ýazgyla şol üçin ynsan başga ynsana don biçip bilmez Allahymyz olary öz ýoluna yhtyýarly beren bolsa ýaradan bolsa ynsan bendesi oň haky ýokdur. zorlamaga, sebäbi ynsan ýalňyşyp bilýär. Şol üçin ýanyma bir bla birinji mesele da şu Irandäki häzirki ýagdaýy bir degip geçmek habarlara her gezekde bir şeýle bir yşarat bilen geçýäris. Ýöne kän internetiňem ýagdaýy gowy däl diýýärler. Telewizion goften bele ow. Aleýkum salam salam bolsun baryňyza. Garaz gowy däl la ýagdaýlar hiç gowy däl her tarap eýtseň gowy däl. Şon ýaly sen saç görkezip öldürýän bolsaň din diňe bir şomy? Dinde adalat diýen zat ýokmy? Ogursyzlyga näme diýýäňiz ogurlyga näme diýýäňiz? Her gaýsy özleri syýga edip näçe aýal alýarlar? Bir saç görünsemi ýa-da şol näçe aýal syýga almakmy haýsy? Haýsy-da günäräk? Günäsi köpräk. Aý ol din dörjeläp durjak bolsaň bar-a o din diýen zat çykmaýardaý o ýerden. Adamlaryň öz hakimiýeti, öz tefsir, öz ýorumyna görä başgalara basyp Uýgulaýan, ejra etýän, ýerine getirýän näme zat? Jahyl kanunlar diýip ondan söz etmeli bolýar. Jehalet kanunlary. Näme-de bolsa, birem şol aýdyşym ýaly, bir ýerik çykdym, hiý bolmany Magtymguly atamyzyň kitaby bar, şondan bir iki goşgy okaryn meniň agzymdan diýdim. Birem internetiň hem ýagdaýy gowy däl diýýärler şu instegram zadydy şol Irandan habarlar çykmasyn diýip şolara bir gowy çäklendirmeler getiripdirler geçen hepdede meň goýan widomny kän adam görüp bilmändir. Inşallah bu gezek gowy bolar diýip arzuw etýän. Magtymguly atamyzyňam kä goşgularyny men okap durşuma şu güne oşanýarla edil şu güne oşanýaly. Magtymgulyny Magtymguly eden aslynda şol halka ýakyn goşgular, halkyň duýgusyny, halkyň derdini galama alan goşgulary. Sebäbi sufi, irfan, tessewwuf o Magtymgulydan öňem bar. Öňem ýazylýar. O Magtymguly onda bir täzeligi ýok. Täzelik näme? Başgalaryň aýtmaýan sözüni aýtmak-da. Öňküler şol diňe şu tasawwuf, din belli-belli adamlara muhatyp bolup bilýärler. Emma Magtymguly näme edýär? Garybyň hem dili bolýar şol. Köpçüligiň derdini ýaňlandyrýar, dile getirýär. Şol üçin hem kä goşgularyny okaňda häzir şu güne goşan ýaly-la. Geçen hepde biri sorady, Döwlet ilden gider bolsa molla bilen tozan geler diýýärdi. Şo diýýär, öňden görüpdir diýýärdi. Şo molla bilen tozan, şu döwlet bolmaly şo diýýär. Aslynda bar-a, şol bu döwleti görmän hem bolsa başga bir zady görkezýär. Şol halk hemişe Şeýle bir derdi bolmaly. Şol dert häzir hem biz şo derdi ýaşaýan bolmaly, dewam etýän bolmaly biziň içimizde. Şol üçin hem şu güne ýazan ýaly bolup görünýär-de. Ha men Dönli diýip bir goşgy bar, şony okap geçeýin diýýän. Şunda-da şeýleräk. Köp zatlar aýtýar adam şu güne ýazan ýaly-da. Dönli diýen goşgusy Magtymgullaň Gabus Myrat merhum Ajymyrat bir gazyň çykaran bir ýaşyl kitaby bardy Magtymgulyň diwany. Şoň ýedi ýüz on sekizinji sahypasynda ýer alýardy. Men-de soňra bir Magtymgulyň saýlanan goşgularyny terjime edipdim parsça. Şo kitabynda getiripdim şony iki dilli. Şony hyzmatyňyza okap eşitdirýärin. Şu Magtymgulyny okymakda-da peýda bar arasynda. Eý-a dostlar! Adam bary her biri bir käre döndi. Garun kimi ýygnap maly, Garun kibi ýygyp maly bary haýýara döndi. Eý-a dostlar! Adam bary her biri bir käre döndi. Garun kimi ýygyp maly, barsy haýýar döndi diýýär. Haýýar näme bu taýda? Bihaýaýa Alla, gurşup galmagly etýän adam ne bardyr-da, haýýar şu bar. Kitabyň ady sorapdyr, Zendiginame we Bergozide Eş'ari Magtumguly Faragy müň üç ýüz ýetmiş üçünji ýylda çykarypdym, parsça terjimesi bilen. Şo wagtlarda köp wagt boldy. Hawa, goşgyny dowam etýäs. Haram ýygar boldy baýlar. Ýaş ýaşar günow gözel aýlar. Biziň bu eşretli jaýlar gul-gyrnak bazara döndi. Biziň bu eşretli jaýlar gul-gyrnak bazara döndi. Gul-gyrnak ne şu ýerde? Ol savaşlarda alynýar-a, esir alynýar, zatlardan tutulýar, getirilýär, türkmenleň alýar başga. Gul diýibä şu erkek hili şoň. Gul, bir umumy söz da, indi, esir, bendi manysda bolýar. Magtym guly, Taňry guly, bende manysynda. Ýöne gyrnak şol esir alnyp getirilýän gyzlara, aýallara diýilýär-de. Gyrnak diýilýär şolara. Şol üçin hem biziň bu yşrtly jaýlar gul-gyrnak bazara döndi, gul-gyrnaklaryň satylýan ýerine meňzeşdi diýýär biziň bolup duran ýagdaýymyz. Daglarda bent boldy syllar, ösmäý galdy gelen geller. Gürgen gökleň ajap iller, Ýagydan güzere döndi. Ýagy garetgerler. Ýagny, Gürgen göklen iller garetgerleň, basmaçylaryň geçen ýoluna dönüşdi diýýär. Ondan soňra tylla tagtda gapylar. Ýene serediň şu ýere. Tylla tagtda gapylar. Döwür aýlanyp ýapylar. Işan, molla, pir, sopylar ilata azara döndi. Berdi Firuşy bud päli päli hawa. Näme diýä, işan molla pir sofylar ilata azara döndi diýä. Magtymgulyň özem ýogsam sofy. Salam ber ussat feraseti giramy newisende eziz sag bol Gapbar daýyjan hemmäňize sag bol aýtýaryn. Hawa, diýmek, şo wagtda-da işan molla pirden ýanypdyr-a Magtymguly. Hökman şol döwlet ilden ýere ýarsa diýä, şu gürrüňler, şu ýanmalar şo wagtda-da barmyş diýjek bolýan-da. Dermansyz galandyr dertler. Weýran boldy köşk-ýurtlar. Düşünmän kelemäňiz bolsa-da sorasaňyz aýdyp bilerin. Ata çykan biziň mertler zyndanlyk bazara döndi. Ata çykan mertlerimiz nirä gitdiler? Zyndana gitdiler ýmyz. Edil şu gün näme bolupdyr şu? Şu gün aýdyp duran ýa. Ýörän bolmady sogaba. Haramy döndi gassaba. Säher çagy ösen saba neýläýindi nara döndi. Ýörän bolmady sogaba. Muňa düşünýäň. Haramy döndi gassaba diýýär. Haram işler eden adamlar gassap boldy diýýär-de. Gassap boljak adam bir halal zada ynanmaly-la, kesendi zat menä şony ýazyrak etýän. Çykan jan saňa-da salam aýtýan, hoş geldiň. Haram işler etýän gassap boldy diýýär. Neýläý günbe-günden ýaman, Merd astynda ajap çaman, Bak, bu gün ol hara döndi diýýär. Neýläý günbe-günden ýaman, Il-ýurdumdy tutdy duman, Merd astynda ajap çaman, Bak, bu gün ol hara döndi. Çaman näme, bir hili at dany, ýöne beter ýüwrük atdam däl, şu normal minilýän atlar. Onsoň dumany bilýäňiz, dag başyndäki gararyp durýan bulut ýaly dumanlar. Dowam etýärin. Diller diýer, görüp-görüp, akyl keser, Sorup-sorup, akyl sorup-sor, sorap-sorapdan. Ança mertler boýun bürüp namarda ýesire döndi. Ança mertler boýun bürüp namarda ýesire döndi. Türkmenler esire ýesir diýendir. Gadymkylar hatda eleýlere zenanlary da ýesir diýýärler. Sebäbi erkekleň eline ýesir bol, esir bolýarlar-da biçäreler. Gadymda aýallar-da ýesir diýilýärdi. Indi ýöne bu günkiler ýesir däl, indi erkekler ýesir bolup ýör aýallaryň elinde. Indi atlarynam üýtgetse boljak. Uýatdan galy zenanlar. Namart bol, çok merdan. Alar diýýär. Uýat näme, haýa-şerm. Uýatdan galdy zenalar. Namart boldy çok merdalar. Il içinde şalar, hallar, göýä sokjak mara döndi. Bir peri oturmaz syna. Gark bolupdyr dünýä huna. Namartlar ogşap Mejnuna Lolular bir ýara döndi. Kä ýerler kafiýe üçin şol farsça-da getirýär-de, şol şahyrlar köp getirýär şol. Men gadymda bir gürrüň-de beripdim şonda-da. Waleýkim salam, Jepbar Iri aga. Köp sag boluň. Şeýle. Şazatlaň bir parçada çon kafiýe ten gaýat şaýyr bize sen gaýat diýýärde. Biziňkilerde kä wagtda kafiýe az bolanda parçadan ury berýärler şeýle. Şol üçin hem goşgularda parça biz köp görýäs. Ýani goşgularda kafiýe sebäpli köp sözler arapça parçadan-da girýär. Hun. Biz köplenç ýaşaýyşda hun gan diýýäs sanda bu taýda hun gelipdir. Lolular bir ýara döndi. Lolular-da latrak, alkaşrak ýar boldy. Şolar her zat ters boldy-da. Bir söz diýdim, bilseň baýak. Baýak näme, öň. Bir söz diýdim, bilseň baýak, şondan dadar boldum taýak. Nadan haram sopy syýak peşgeýipdir pire döndi diýýär. Waleýkim salam. Nadan haram sopy syýak sumakdy diýýär sopy sumak şahyr sumak burda syýak getiripdir. Peş. Selle. Peşgeýipdir, pire döndi diýýä. Bu ýerde-de degýä, bu ýerde-de. Ýagşylary üstünden atlap, pulun tamamlanda datlap, bihuda Taňryny ýatlap, namart janyn mire döndi. Pul tükenende Allaň ýadyny tutýar-da namartlarym. Derýa boldy akan ýaşlar. Hak bermegen gury hoşlar. Akyl sözleyip sere döndi. Hä, akyldan aýryldy başlar. Derýa boldy akan ýaşlar. Hak bermegin gury hoşlar, gury hoşlar, eleki hoşlar ha, türkmençede gowy getiripdir. Hak bermegin gury hoşlar. Akyl sözleýip sere döndi diýýä. Gury hoş, hoş, eleki hoşlar bize diýýä akyl bermäge başladylar diýýä-de. Köplenç-de şonuň ýaly bolýar öz, bilmeýänler köp gürleýändir. Alar boldy her kes ýygyp. Baý alda, baý adaýyp malyn ýygyp. Il içinde misgin bolup, il içinde misgin solup. Il içinde misgin solup. Bahyllar süýt hora döndi. Garyplar ýykyldy. Bahyllar näme boldy? Süýthor diýmek türkmençede nuzulhar. Nuzulhar süýthor bolýar. We soňunda şeýle bitirýär Magtymgulymyz atamyz, Eripdir daglar başy. Eripdir daglar daşy, bagyşlaň, başy diýen. Eripdir daglar daşy. Namart boldy mert gardaşy. Magtymgulynyň gözýaşy ol deňizi Hazara döndi. Göz ýaşy Hazar deňize gowy bir meňzetme bar şu ýerde. Derýa meňzedilýär-de hemişe bir Hazar deňizine meňzetmegi owadan. Näme? Teşbih, meňzetme-de goşguda öz ýaşaýan ýeriňdäki şol zatlara meňzetmek, eleman zatlara meňzetmek-de goşga bir owadanlyk getirýär, bir-de seň nirede ýaşaýandygyňy görkezýär-de. Magtymgulynyň gözýaşy, ol deňizi Hazara döndi. Şu şekilde, emma edil şu gürrüňler şu döwürde ýaşap duran ýaly-la, Magtymguly. Şol wagtda-da biziň çekýän dertlerimiz bar eken. Öňem aýdyşy ýaly, dünýä, şu dünýä bolandan bäri dertlerem şol akyp gelşi diýýärler. Magtymguly atamyzam ýatladyk. Bu-da meň şu ýolda öýden uzakda taşladygymy aýdypdym. Şaýyda bir berip biljek bernamam şu boldy. Başga-da gürrüňler kän ýöne, eý häzirçä bolar-da inşallah. Az gürleşmedik ýöne, sorag zat bolsa alyp bilerin, hyzmatyňyzda bolaryn. Bolmasa-da sizi Allah tabşyrar. Arasynda bir Magtymgullany okymak-da erbet däl ýagny bilerdi okap, käbir sözler çykarmaly-la, diňe okap geçmek däl-la. Şol sözlerem çykarmaly. Hawa, näçe daýga boldy? Men aý ýarym sagada bolaýlapdyr, aý bolýar onda, bolýar. Gijäňiz rahat bolsun indiki hepde görüşýançak Allah ýaranyňyz bolsun gowy ýaşaýyş parahat durmuş baryňyza bereket saglyk arzuwlaryňyz hasyl bolmagyny arzuw etýärin sagbol Gapbar daýyjan sag boluň bütin seredip duran mähriban dostlar ildeşler dost ýarlar. Onda häzir hoşlaşýan gijäňiz rahat bolsun.